Ko Waha Digital te huarahi matihiko mō ngā pākihi Māori. Nā tana rongonuitanga, kei te piki ake ngā pākihi hou e mahi tahi ana me Waha Digital. He āngaitanga ōu mō ngā pākihi Māori? E tika ana kia tukuna te te reo Māori, ana te ao Māori, ana ngā ngā whakaaro Māori ki te ao. E me pēhea me pēhea te tuku atu, ana mā te ipurangi, um, ngā ngā reo e tuku. Nō reira, um, ki tā te kōrero o waha, um, kei konei rātou ki te tautoko i ngā tāngata, i ngā pākihi pēnei nei, pēnei nā, i a mātou, kia tukuna ō mātou nei, kia tutuki pai tātou i ō mātou nei wawata, anā, kia tukuna ō mātou nei whakaaro ki te ao. He kaupapa tino mīharo tēnei, arā anō ngā hua maha mō tātou te hunga Māori, kei te whāia i te ara hou o te pākihi, ā, kua 15 tau au e noho hei kaiako i roto i ngā whare wānanga, i roto i ngā Kura Kaupapa Māori, ana, he tauhou, engari he tauhou ki roto i te ao pākihi, nō reira, ko ēnei ngā mahi kei te whāngaihia e Waha Digital. Ko te mea nui ki a Meriana Stanley, kei te tautokona tēnei kaupapa e ngā uri o Te Awa Tupua. Kua tae mai te ngā uri o Wanganui kia. Kia piki ake i, i, i ngā hiahia, ngā, ngā moemoeā me ngā wawata o, o, o mātou. Um, ai, ka mihi atu ki a uh, Waha Digital um, mō, tērā kaupa, uh, uh, mō tērā kaupapa i kawea mai ki roto i a Wanganui. O, um, ki tāku nei tirohanga, um, ko, ko ēteʻi o ngā pakihi Māori, um, kei roto tonu i te, te, te wāhanga whakaaro, ko, ko ētehi ka tū um, ināianei, and he opportunity pea, um, tēnei o ngā wānanga, um, kia aro atu ērā i tēnei, um, i tēnei wāhanga, kia taea, taea rātou te hīkoi, te, te hanga pakihi, te tuku atu i ō rātou whakaaro kia taea rātou te tū pakari ki roto i tēnei ao. Hei tā Tūteri Rangihaeata, ko atu i te 60 ngā pākihi hou kua tūhono mai ki a Waha Digital. Mā te kaha o te whānau, o ngā whānau mai Ngāmotu ki Wanganui nā rātou anō E, i karanga ki te kaihana, ki tērā whānau, ki tērā hoa, e nāianei, ā, mai Whanganui, ā, ki, ki, ki taku tino mōhio tata ki te 65 ngā pākihi Māori, ā, kua haramai, ā, te ako, ā, i, ki konei, ā, i roto i tēnei o ngā whare e taho. E pā ki i Turiī tō Mereana, Ko Te Awa Tupua tana āngai. Ai tāna ko Waha Digital te tatau mā ngā ture i. Kia, kia huaki he, he, ngā tatau um ki te ao, um ngā hua o te awa, um ngā ngā ātaahuatanga o ngā whenua o tō tātou awa tuku kiri, ā, me, me ngā marae, me ngā marae maʻa o te awa. E kōrero akiaki tō rātou ki ngā kaipākihi e whai whakaaro ana kia eke ki runga i te uara i o Waha Digital. Ā, tuatahi, ā, kīkaha tātou ki te tuwhera i ngā karu. Kia taea e tātou te kite, ā, i ngā opportunities, ā, o waha, me ērā atu momo, ā, pakeke, ā, momo pakihi, e, e hāpai nei i ngā tikanga Māori, i a rātou e ārahi nei i a mātou ngā tāngata kia whakatū pakihi, ā, Mā te ipurangi, mā te aha rānei, ā, kia tuku atu ki te ao. Nō reira, ki kaha tātou? Tuwhera ngā karu, whakarongo, areare ngā taringa. Ka riro i a koutou te, te wāhanga ki a Waha Digital, kapohia, nē, ā, haere, kapohia tēnei taonga me tēnei mātauranga, ā, i runga i te whakapono ki a koe anō. Ā, koirā te ātaahuatanga o tēnei kaupapa. Nō reira, kaipakii mā, Kua takoto te manuka. Waea te ura i Mati Iko o Waha Digital. Iriwere Rerikura te reo o te uru.